बैठू गोड़ो दुखा गेल पूरा गाछी घुमलिए तो गोड़ नहीं दुखे योगिया जी बुझलियै। यो कैसन में बैठा देली यो चिवटियो काट लेता ना काटत तू बैठू ना बुझलियै ई सब जते गाछी बिरछी एम्हर केरा तेरा सब छै आ हम तो बुझले छियै जे हमरा कोनो चीज भगवान कमी नहि देने छै आइयो जिया जी हाँ ओम्हर करबा ओ अथियो के गाछ छलै ने ओ जे बरहर होइ छै खाय वाला हाँ हाँ ओहो छल ने हाँ अहाँके? रहै बाढ़ि के पानि चलि एलै ने सूखि गेलै बुझलियै ताहि दुआरे सूख गेलै हाँ ताहि बाक दुआरे हम इतना आस लगा के एली जे जिया जी कन जाएम तऽ बरहर एतै तऽ गो खैबै अच्छा खरीदो के खुआ देबै एहि लए नहि कोनो बात छै अहाँ जे कहबै से करब सुनू बुझलियै? यो जिया जी हाँ, सुनू बाजू ने अहाँ तऽ हमरा दीदिया में सकैत नहीं हेबै काहे जे अहाँ तऽ बूढ़ भऽ गेलियै दाढ़ी में सब पाक बे गेल अहाँ की बाजै छी अहींके दीदियाके देखै छी तऽ हमरा उठबो नहि करैत रहैए नहि दूर ओ किछो नहि जाने नहि जखन का अहाँके देखै छी तऽ बुझियौ जे हमरा जेना लगैए कि बोखार चढ़ि गेल अहाँके देखते हमरा मोन एकदम गदगदा जाइए हँ। हँ झूठ नहीं कह देखियो कत्ता चीटी के चढ़ गेले अजे एमर घस काट ले तब एमर घसे के बैठू आ एमर घसे के बैठू आ घस के हाँ। बुझा लिया हां आ की यहां दीदी में जान रहते किछो जान जान नहीं दीदी में हमरा जहिया क के ले गेलिए तहिया हमरा दीदी में जान रहे अब हमरा दीदी में जान नहीं है अखनियो अहाँ से हमर दीदी टन छै हम्म, हमरा से टान छै एक बेर जे पलेट देलहुँ तऽ दीदी मुँहे बाबि दैया अहाँ के तऽ अथी उठतो न होत हमरा हाँ मोबाइल फेंक दैत होत मोबिल फेंक दै छै अहाँके तऽ गप्पे एहन एहन रहैया ने हमरा पल्ला नहि पड़ल है जहिया हमर पल्ला पड़त तब बुझाय जे हम केहन छी देखैये में पातर दू बड़ तऽ हमर बहिन ओहने रहत की बहिन तऽ फसर फसर अछि फसल फल वाह। अहाँ से चिकने है यहाँ के तो ई सब बैठ गेल है कहाँ देखै छियै एँ बुढ़ारी में बुढ़ा- घी उढ़ारी करी हम ये तऽ नहि होइत एक बेर देख लियौ हमर बला की देख लियो ताहिके बाद अहाँ बुझब। हमरा में सकबे न करू जब हमरा बहिन में अहाँ नहीं सकैले तो हमरा में की सकबै हम ताउरो बुलडोजर छी हम नहि सकबै एखनो जे हम जेहन जेहन खड्डा खुनि देबै ने बलडोजर वाला खड्डा खुनि दै छियै बुझलियै कि नहि अहाँके नहि पता है बुझलियै कि नहि एहन बलडोजर वाला कोनो दोबारा ओकरा उठि बैठ नहि होइ छै एँ, हमर जे एहन समुंदर है एहन समुंदर है जे अहाँ जैबै तऽ ओमे डूबबै से निकलबे न से तऽ हम करबै देखा देब ने बुझलियै कि सुनलियै नहि है अहाँ हमरा की बुझैलै हम की बुझैले की दुबर पातर छियै ओसे का तऽ आओर कथी की हम्म, खट खट खट खट वाला बियोत रहतै आ हम जे अहाँके एक बेर कऽ देबै तऽ अहाँके बुझाए पड़त जे अपना साँओके बिसरि जेबै तऽ एगो आज एकर आजमाइशे कऽ ली देखै छी के सकैए अजमाइश कऽ लिए हँ तऽ आओर कथी अहाँ संगे हँ तऽ आओर की तनिको बोले में अथी ना लगैया शर्म नहीं लगैया एहिमे शर्मके कोन बात ये साली जवान आ हम बूढ़ ए सालीमे तोनो तो हेबे करै छै के देखतै के सुनतै एक बेर साली में होइ छै जे हट्टा कट्ठा रहै छै जड़ जवान रहै छै ओकरा जोड़े तनिका बनबो करै छै अथी करे में पजियावे में चाहे बात दूर करे अहाँ में का यहाँ अकेले- साथे हैं। हाँ दूरे बैठू दूरे की हटिए बैठू के आ एक बेर हमरा संग के देखियो ने कते मोन लोगो लागल देखत त कह जे आ दूर फिर की दूर साली जवान आ हम्म, जीजा जवान बूढ़। छी, जेहन जवान नहीं अहाँ छी आ कने एगो बात कहू हाँ कहू ना एक बेर खाली हमरा संग देखियो अहाँके नहीं हम ठेह उतारि देलहुँ तऽ फेर हमरो नाम बुढ़वा पाकल हाँ। बुढ़वा नहि हँ बुझलिए कि नहि आ नहि हुए तऽ देखा देब भाइ जे हुई तऽ हुई बुझलिए अच्छा कि नहि ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ बात बजे एगो बात कहू बोलू अहाँके ने। घरवलासँ मोन भरैत रहैए यो घर वाला से कथी मन भरते ओहो तो अही लेखन है है एको रत्ती नहि मोन लागैत है नहीं यो कहलिए जिया जी के लगुन जाइले तो जियो जी बुढ़बे है ओनाहिते तऽ बुढ़वा केना छियै अहाँ घरवलासँ एखनो तऽ उगर छियै बुझै छियै कि नहि हमरा न घरे वाला छी मन लायक मिलल न जिए जी आइ मन तक लायक अहाँके नहि ने मिलल किछु कहले रही नहि ने नहि लेकिन आइ जे हम अहाँके कह देब अहाँके ओ याद रहत सब दिन बुझलियै कि नहि याद रहत हँ तऽ याद नहि रहत जब एक बेर मोन भरि जाइ छै तऽ ओ जिंदगी भरि याद जन्म रहत कुंडली बनेबै हँ तऽ आओर कथी की ओ बुझलियै अच्छा कि जे ठीक हइ सकबै तब ने बनेबै सकबे देखै हियै करबै के कि सकै छै अहूँके नहि पसीना चुआ देलहुँ तऽ फेर हमरा बुढ़बा झंखुर नहि बुझि गेलियै कि नहि अहूँ तऽ अपना सएसँ खुशे नहि छी आ हँ हमहूँ से तऽ अपना कहै बहूसँ हियै खुश नहि छी ताहि दुआरे ने अहाँके गाछीमे कहलहुँ चलू घुमा दै छी उएह तालमेल मिलबै दुआरे ने दुनू आदमी खुश खुश बुझलिए कि ना हां ई त ठीके कहलिए ह सही में बोंगा के हाँ। पोता टाटी वाला ईटा वाला से जे हाँ। कहियो जहिया से बियाह भ के गेली ना तहिया से कहियो ना खुश खुश जहिया से- मने नहीं हमर जहिया भरैत से हमर रहैया बियाह भेल अहाँ बहन एक आध दिन कनी नीको लगलै ओहिके बाद जेना लागल की जे यो किछु जात होइए न नहि। सुतत न त एने घिचम ओने घिचम ओने सहलायम ओने तैयो पड़ल रहत बौका लेखन पारा लेखन उ त अहाँ में छै अहाँ के बहिन जे पड़त हाँ। किछ करियो जेना लागे छै ओकरा देह में जान ने ने मोन होइत रहे छै ने किछो हमरा त मोन अकैछ जाइए अब की करब नहीं करब लेकिन करब त करब कि लेकिन बियाह लाज के बात के बात केकरा से कहू हाँ तै दुआरे विचारित विचारित कहलियो सालिए के बजा लै छी जे कनी हमरो मोन पूरा भ जाए त अहूँ के मोन पूरा भऽ जायत। हँ ई तऽ नहि। ठीके सोच रहे अहाँके बढ़िया हँ, सोच रहे तऽ की करब की विचार छै बाजू ने सुनू ने तो घर के मामला घरे में रह जतै और कथी? भइयो जैतै सब काम हम्म, काज का हँ आ कोई जनबो नहीं जनबो करतै नहि करतै तऽ अहाँ तऽ सब अपने तऽ बुझनुक छी तऽ हम हाँ की तऽ बुझी की सोच है से तऽ बोलू हमरा आब सोच अछि हँ। चलू ने कतहु तऽ साइड चलू मे। ने इम्हर हाँ, चलू चल चलू उठू जल्दी से ना हम्म। बैठू बैठू कितना मजा आइल घर के चीज घरे में रहियो गेले कोई निक लागल ना हाँ हमरा जी, बुढ़ा आजी। बुढ़ा कहै छलिए केहन प्लेट देलहुँ हम्म। हाँ जी आजी हमरा तो सायो से बहुत ब- मजा आइल है स्याहू से बढ़िया मजा आयल है हाँ, बड नीक लगले चल आयल। कॉल कॉल चलू। जाइ छी चल चल देखली इएह सब गाछी छी ने